Mwana changamukai Okay. zvamanje manje zimbabwe pakaipa pakaipa and unofanira kutora for munhu munhu you must have to work Alright. iwe wega kuti zvinhu zvako zvibatane dora anonyanya kushata azaza kuti tikati takashata but inaye kuti ungoti vanhu kanga vachitadza kushandisa zvekutadza kuita zvinhu zvemusoro inaye kuti tori pfungwa dzako Alright. but vanhu vakawanda vanoti kudhakwa hakuna kunaka nekuti unozopedzisirawo kuita zvinhu zvisina musoro nelife and stuff sada kuti mundiudzewo kuti mimi munofungawo kuti chii nezvazvo hello hello hello guys welcome to my channel and if you're new here please subscribe Yes, this means a lot to me. Ndasangana na mukoma wangu. Muri boy here uko? Ai madii munhu magai. Ah, inini ndiri boy. Zviri kufaya? Ah, zviri kufaya. Ah, nice. Ndafara ndakuona. Ende mukuratidza kuti muri mulevu. Zvekutodaro because eh. ndikurowa ne black. Ukurowa ne black. Saka ino All right. Saka unorowa black nechiyo. Ah, nya black kana ne ne kana gwarana. Asi mostly black. chinonzi gwarana chochi ah, chimwe chidoro chakangouya manje manje mene manje chakuchidhindwa nemachina okay yeah. ko dombo unorowa haa ah, zvedombo handiite hauite neusingarowe dombo ah, ndakangotadza kubva pandakangonzwa mapurukutukuzi akawanda kumutemo kutemo yakawanda wanda yekuti anzi mm -hmm. Eh, hanzi hamumedzi utsi unodai plus ndakazongoona kuti ava mwangu kwakatozviita itorwara nekutoenderera chaiko chaiko haa ah, ndinofara mukoma hamurove dombo but otherwise anyways ndoda kuti nditaure nemi kuti mundiudze kuti kana muchirova bhiya munonyatsonzwa sei munonyatsokunaka kusvika papi bhiya ah, bhiya mawani shama iri rinonaka black eh. Eh, rinonaka ndiwo kana wanyatsa kudhakwa ka enda mulevo reblack reblack kana uchigona uzongozongoti mm. Ah, ine musvuto haa zvako zvese zvakangoendeka okay but vanhu vakawanda vanoti kudhakwa hakuna kunaka nekuti unozopedzisirawo kuita zvinhu zvisina musoro nelife and stuff sada kuti mundiudzewo kuti mimi munofungawo kuti chii nezvazvo dora nonye vashata hazva zvaro kuti tingati rakashata but inaye kuti ungoti vanhu kanga vachitadza kushandisa zvinhu zvatadza kuita zvinhu zvemusoro inaye kuti toriwo pfungwa dzako e eh, budget yedoro hatingaiverenga zvedu kuti because haidyiwe mumba but ah, sometimes ukangorowa 5 dollars or 3 dollars eh. ah, pedei kana uchigona kutsvaga mari futi iwe wacho unofanira kunge uri munhu udigona kutotsvaga mari eh, kuti ukwanise kuzomwa black racho unofanira kunge uri munhu unosatsvaga mari saka ndepi advice yamuri kuda kupa kune avo vari kunyanya kudhakwa vasingaite zvine musoro nelife and all those kind of things aiwa ah, vanonyanya kudaro ivavo ndivati vakurudzira kuti vakomana changamukai okay. zvamanje manje zimbabwe pakaipa pakaipa ende yeah. unofanira munhu you must have to work iwe wega kuti zvingako zvibatane ah, hapana paungazomboya uchingopiwa chikafu kana kungomirira kuti president wacho achitipa chikafu hazviite fanira kushanda guys ndofunga mazvinzwira mega hanzi namukoma munhu unofanira kushanda ufanira kuchangamuka usanyanyo kuita zvekuti kana uri kurwa bhiya wonyanyisa handi ndozvamutaura iwewe wacho unofanira kuziva kuti uri munhu wekuti mazuva ano madii ndeyekutsvaga munhu wemurume munhu wechirume unofanira kutsvaga zvetu ndeyekutsvaga ah, nice one thanks mkoma mwanezvarakanaka ah, yes guys